Ni'n parhau i ddarllen llyfr Gari Tryfan yn erbyn Dominws Gama, pennod 5, Colli Rownd Eto. Ar y draffordd yr aethon nhw nôl i'r brif ddinas, a hynny mewn byr amser ac mewn distawrwydd ar hyd y daith, pob un yn magu feddyliau ei hun. Roedd meddyliau Alec i'w gweld yn glir yn ei wyneb wrth iddo blygu uwchben yr olwyn, a barnu wrth fel yr ysgyrnygai ddannedd ar y traffig a wibiai i'w cyfarfod. Byr iawn fyddai dyfodol Dominws Gama a phoenus fyddai ymadawiad pe cai'r llanc ei ddwylo arno ar ol i'r arch-leidr chware tric mor frwnt arnyn nhw. Fflachei lyged wrth iddo feddwl Beth fuasai wedi digwydd iddyn nhw petaen nhw wedi oedi am ychydig o eliadau yn hwy cyn dianc trwy ddrws y bwthyn? Ceisiodd ofalu sut greadur oedd Hygama a beth oedd gwreiddyn yr atgasedd a ddangosai tuag at Gary. Yna'n sydyn, chwalodd y gŵg o'i wedd a daeth e-bwch o chwerthin o'i geg wrth iddo gofio'i hun yn hanner rhedeg a hanner hedfan i frigyn y goeden o dan rym y gwynt o'r ffrwydrad. Erbyn meddwl, yr oedden nhw'n tri yn hynod o lwcus eu bod wedi dod o gornel mor gyfyng heb ddim ond mân sgriffiadau. Gyda'i llygad wedi cau yr eisteddai Elen wrth ei ochr, rhag ofn iddo ddigwydd taflu olwg arni a gweld y cynnwrf a oedd yn ei mynwes. Er iddi wneud ei gorau i'w thawelu, yr oedd ei chalon yn taro fel gordd o dan ei bron Nawr bod y perygl heibio. Trwy drugaredd fe allodd gadw'i dychryn o dan reolaeth ar y pryd. Fel na welodd yr un o'r ddau arall gymaint o ddybrau a gafodd. Wedi i'r cwbl fod trosodd, a hithau'n gorfod eistedd yn llonydd yn y car, yr oedd hi anosaf i guddio'r panig. Yr un peth a oedd yn sicr bellach oedd nad cellwair a wnâi'r gama wrth fygwth ei bywyd, Yr oedd hi mewn perygl am ei heinioes, hyn oedd yn siŵr, er mor afreal y swnioi'r geiriau. Er mwyn cau'r syniad o'i meddwl, dechreuodd lunio esgus i'w roi i'w mam am iddi gyrraedd adref a hithau wedi ffonio i dweud wrth honno y byddai oddi cartref am rai dyddiau. Ond cysurai ei hun fod ei mam fel hithau erbyn hyn wedi arfer â chyfnewidiadau sedyn yn eu cynlluniau. Nid gwaith oriau cyson oedd bod yn ysgrifenyddes i Gari Tryfan. Yn wir, yr unig beth cyson yn ei gwaith oedd y cyffro parhaus a'i cylchynnau. Wrth agor drws y swyddfa yn y bore, ni wyddai beth fyddai'n ei haros y diwrnod hwnnw, ond gallai fod yn siŵr na fyddai'r un awr ohono'n un ddiflas. O ran hynny, tra byddai Alec o gwmpas prin y cai neb syrffed ar unrhyw waith pa mor undonnog bynnag a fyddai, swatiodd yn ei sedd peryglus neu beidio, wnaeth hi ddim ildio'i lle i neb arall. Dyfalu am y gam a wnaed Tryfan hefyd, ai un person ydoedd neu gwmni o ddrwg-weithredwyr? A allai un dyn gynllwynio'r holl droseddau a fewnforio cyffuriau i ladrata cyfrinachau oddi ar y naill wlad i'w gwerthu i'r llall? Os mai un dyn yr oedd Dominws Gama, yna yr oedd yn anhygoel o wybodus yn ogystal â bod yn eithriadol o feiddgar. Wrth gwrs, roedd ganddo ei ddynion a rheiny mewn llawer gwlad Ond hyd yn oed wedyn, anodd credu bod y fath amrywiaeth o gynllwynion yn cael eu nyddu mewn un benglog. Y farn gyffredin oedd mai grŵp o droseddwyr yn cydweithredu o dan yr un enw oedd y Gama. Er hynny, tueddai Tryfan i feddwl mai un dyn oedd wrthi, a hynny'n fwy na dim oherwydd yr elyniaeth bersonol a ddangosodd tuag at y Ditectif. Fe wyddai mai fel gelyn y cyfrifid ef gan bob lleidr a drwgweithredwr y gelwid arno i'w herlid a'i dal, ond fe ai'r gama mor bell a'i herio'i frwydr ei wahodd i geisio'i ddal. Roedd yn union fel petai torri'r gyfraith yn fath o gêm i'w chwarae rhyngddyn nhw'n dau. Hyd yma, er ei fod wedi gallu rwystro'r gama rhag cyflawni fwriad ar rai troeon, nid oedd Ronin yn nes at ei adnabod, heb sôn am ei gornelu, a bellach, Yr oedd yn amlwg nad gêm fach ddiniwed oedd hi ond brwydr hyd at ladd. Trap i'w difa nwy tri oedd y ffrwydriad yn y bwthyn, heb unrhyw amheuaeth, ac fe fu'r cnaf yn ddigon hirben i fygwth Elen o bawb gan wybod y buasai'n llesteirio symudiadau'r ddau ddyn trwy wneud hynny. Oedd, meddyliodd Tryfan, gan grensh yn ei ddannedd, yr oedd rhaid dal y gwalch y tro hyn, Costied a gostio. Ond yr oedd raid gofalu nad Elen a fyddai'n talu'r gost. Ydi goriad y swyddfa gen ti, Gari? Deffrodd y ditectif o'i synfyfyrio i weld fod y car wedi aros yn ei gynefin o flaen y drws. Aeth allan yn frwcslyd a dilynodd y ddau arall ef, yn dal yn dawedog. Y mae swyddfa Gari Tryfan ar ail lawr yr adeilad, wedi mynd trwy'r drws o'r stryd y mae Passage Ac yna, res o risiau gweddol serth yn arwain i'r swyddfa uwchben. Bydd Elen yn ei ystafell yn gwybod pa un o'r ddau i'w ddisgwyl yn ôl sŵn ei draed ar y grisiau. Pan glyw hi glep ar y drws y stryd ac yna dwrw fel taran ar y grisiau, bydd yn gwybod fod Alec wedi cyrraedd. Y tro yma, safodd Tryfan yn y pasij a'i freichiau i'r led i'w hatal. Safwch! meddai'n dawel, gan godi drwyn fel betheu-betheuad. Arosodd, arosodd fyddai. Persawr, meddai Gari. Yn dierth. A drud, ychwanegodd yr eneth yn froen i'r awyr. Aroswch lle'r ydych chi, meddai Alec, gan fynd heibio iddyn nhw ac i fyny'r grisiau. Agorodd drws ystafell Elen a roi'r golau ymlaen. Gwnaeth yr un peth yn y swyddfa fawr ac yna daeth yn ôl i ben y grisiau. Mae'r lle yma'n drewi o ogla sent, meddai. Fel tasai'r MW a'r WI wedi bod yn cynnal eu cyfarfodydd blynyddol 'ma. Aeth y ddau i fyny ato gan sniffian i weld pa mor wir oedd ei ddisgrifiad. Un fenyw yn defnyddio gormod o bersawr neu ddwy'n ddefnyddio'r un math, meddai Elen. Ond mi oedd y drws wedi gloi, protestiodd Alec. Fedrai'r un ddynes na dyn ddod 'ma o gwbl. Nage ti yw'r unig un sy'n gallu agor cloeon, ti'n gwybod, meddai Tryfan, Cofia, taw yn erbyn y gama ni'n gweithio. Y gama? Dwyt ti'm yn meddwl mai merch ydi hwnnw, fachgen? meddai Alec, yn edrych fel petai rhywun wedi'i daro. Pwy a ŵyr? atebodd Gary. Ŵyr neb, ddim i sicrwydd am y creadur. Dewch i ni gael clywed beth sy 'da'r tâp i ddeud, Elen. Aeth yr eneth ati i weithio'r recordydd oedd yn codi ar dâp unrhyw neges a ddeuai ar y ffôn tra bydden nhw i ffwrdd o'r swyddfa. Safodd y ddau arall yn eu gwylio. Na, meddai Alec. Fedrai ddim llyncu'r syniad mai dynes ydi Dominws Gama. Mae'n haws gen i gredu mai dyn fu o yma a'i fod o wedi chwistrellu'r sent mae'n neud ni feddwl mai dynes oedd o. Mae hynny hefyd yn un o driciau'r cnaf, cytunodd Tryfan. Dyma ni, mae'r tâp yn rhedeg nawr, meddai Elen. Ar hynny, llanwyd y lle â chwerthin gwatwarus. Beth a dy ben di yr het wirion? Mynnodd Alec, gan droi ati hi'n syn. Nag ef fi! O'r tâp mae'n dod! meddai hithe, mor syn ag yntau. Ta pwy oedd pia'r persawr, menyw oedd pia'r llais 'na, sdim dowt! Roedd hi'n iawn. Llais dynes oedd y chwerthin, y tu hwnt i bob amheuaeth. A chwerthin creulon oedd yn llawn o wawd a dirmyg. O, mam fach, mae'n well 'da fi'r bachan blewog hwnnw ddododd ei law dros fy wyneb i na hon, meddai Elen ac arswyd lond ei llais. Cau ei cheg hi, cyn i mi dafu'r contrapsiwn trwy'r ffenest 'na, meddai Alec. Gorffennodd y chwerthin, ond cyn i Elen ddiffodd y peiriant, dwedodd Tryfan wrthi am adael iddo redeg i'w derfyn rhag ofn fod arno neges arall. Ond troi'n ddistaw a wnaeth y recordydd, a'r tri'n edrych arno'n ddisgwylgar. Ydy e'n bosib taw gweithio i'r gama roedd y fenyw hyn? gofynnodd Helen. Ie, mae'n anthe-, mwy na thebyg. Mae da fe lun gweithio iddo, cytunodd Gary. Mi ydyn ni wedi rhoi rai ohonyn nhw yn y Caets Canaries, broliodd Alec. Oes ddim dim modd gwneud i'r rheiny ddweud pwy yw e te? gorodd yr eneth. Ysgwyd ei ben a wnaiff y ditectif. Does yr un ohonyn nhw'n gwybod pwy yw e, meddai. A tasen nhw'n gwybod, chaech chi mohonyn nhw i ddweud? Mae nhw ormod o'i ofn e. Daeth clic o'r peiriant yn dangos fod y tâp wedi dod i'w derfyn, a throdd Elen y trydan i ffwrdd. Gad i mi gael golwg ar y caset 'na, Cyw, meddai Alec. Tynnodd hithau'r tâp o'r recordydd a'i daflu iddo. Aha! Nid un, nid un o'n rhai ni ydy o, meddai. A mae hynny'n golygu y medrai'r chwerthin dwl 'na fod wedi recordio arno fo cyn iddo fo ddŵad 'ma. Ond ble mae caset ni? holodd Helen. Maen nhw wedi mynd â hwnnw, 'dyn nhw. A'r neges oedd arno, meddai Tryfan. Ffoniwch yr ysbyty, Elen, rhag ofn eu bod nhw wedi anfon rhyw wybodaeth am Samuel Pearse cyn i ni gyrraedd. Aeth Elen ati i alw'r meddyg yn Abertawe ac wedi iddi gael gafael ynddo, rhoddodd y derbynnydd i'r ditectif. Trwy hwnnw, cafodd wybod fod y claf wedi ystwyrian ychydig a bod posibilrwydd iddo ddod ato'i hun cyn y bore. Gan ei fod yn awyddus i fod yno pan ddigwyddai hyn, yn y gobaith o gael rhyw wybodaeth ganddo am yr hyn a ddigwyddodd yn y bwthyn, trefnodd Tryfan i aros wrth law yn yr ysbyty. Wedi iddo roi'r derbynnydd o'i law, gofynnodd i Elen am fenthyg ei char. Wrth gwrs, Mister Tryfan. Mae'r MG at eich gwasanaeth chi bob amser. Diolch, Elen. Ddewch chi ag e at ddrws y ffrynt? Beth, nawr? odd yr eneth. Os gwelwch chi'n dda? Fe af i nôl ar unwaith, rag ofn taw dim ond am ychydig o funud de a daw e ato'i hun. Cyn gynteg a'i bod hi wedi mynd, trodd y ditectif ar ei ffrin. Clyw, Alec, meddai, rwy am i ti gadw golwg ar Elen. Mae hi mewn peryg. Mae arna i ofn. Nodiodd Alec. Mi oeddwn i'n meddwl mai dyma, dyna oedd yn dy gorddi di, meddai. Cera hi adre a gwna unrhyw stori a fynot i Misus Parry i ti gael aros yno dros nos. Fe alli di gysgu ar y soffa yn y stafell ffrynt a dy bistol wrth dy ochr, gofala. Wyt ti'n meddwl na fydd hi ddim yn saff hyd yn oed yn ei chartre? holodd y llanc, braidd yn amheus. Fydd ddim yn saff yn unman nes bydd llygad yr haul yn saff yn ein dwylo ni, gwboi. Paid â'i gollwng od olwg am foment, cofia. Mae'r gama'n gwybod os caiff e Elen i'w i'w ddwylo, a bydd e wedi clymu dy ddwylo di a nwylo Eine. Cyn i Alec ddweud dim, daeth yr eneth yn ôl yn wên i gyd. Cychwyn ar y cynnig cyntaf! meddai gyda balchder. Pryd gwelwn ni'n gilydd nesaf? holodd Alec wrth weld ei ffrind yn codi mor frysiog. Dyn a ŵyr. Falle y byddai'n ôl cyn y bore, mae'n dibynnu beth ddigwyddith. Fe allwn ni ffonio at ein gilydd unrhyw amser. Codiodd ei law a mynd, gan adael y ddau yn edrych ar ei gilydd fel dau blentyn amddifad. Wyddost ti be ddedodd o wrthi wrtho i pan oeddet ti'n moyn y car? Mae 'da fi syniad go dda. Dweud wrtho ti am gadw llygad arna i rhag ofn i'r gam ar fy lladd i. Neu dy gipio di, a hynny'n y nos fel yn y dydd, Sut soffa ydi honno sy'n parlor ti chi? Fydd dim raid i ti gysgu'n y parlor, felly di gael fy ngwely i ac fe âf i at Mam, meddai hi. Ga i wir? Wst ti be? Mi wyt ti'n werth y byd, ond fe ddwedwn i wrth dy fam di, dyna'r cwestiwn. Gwnodd Elen arno wrth ei weld yn crafu ben coch cyrliog yn ei benbleth. Gad hynny, Hefyd i mi, meddai. Fe feddylia i am stori cyn byddwn ni'n wedi cyrraedd y tŷ. Yn ei falchder, cyfeilodd amdani a dechreuodd ganu i hen ffefryn. Mae 'nghariad i'n Fenws, mae 'nghariad i'n faen. Clyw, meddai Elen, a'i wthio i ffwrdd ar ganol ei ganu. Beth yn union mae'r Fenws 'na'n ei olygu? Edrychodd yna Alec yn hurt arni. Paid â dweud na chlywist ti rioed am yr hen dduwies Rufeinig, Venus. Duwies serch, hogan. Fe wn i hynny'r twpsyn, ond nid Venws yw'r enw Cymraeg am Venus. O leiaf, nid am y blaned Venus. Gwener maen nhw'n galw honno yn Gymraeg. Arogl Ganan, meddai Alec a gollwng ei hun i'r gader a'i geg yn agored gan syndod. Be sy'n bod yn y tŷ, bychan? holodd hithe. Huw Joes, Ned! Wyt ti'm yn gweld? Gweld beth? Plas Gwener ydy enw'r plas yr ath y ferch 'na iddo. Gwener ydy enw'r seren, yn saff yn y sêr, meddai Samuel Pearce. Hynny ydy, mae darlun yn saff ym Mhlas Gwener! Cipiodd hithau'r geiriau o'i geg. Shw gallwn ni gael gafael ar Mister Tryfan? Dere! Bant â ni, fe allwn ni ddalan y car mawr cyn bydde hanner ffordd yno! Neidiodd y llanc ar ei drad, agorodd drôr y ddesg a rhoi dyrniad o ergydiad ergydion yn ei boced. Be ti moyn â rheina? D'amddiffyn di, siwgwr, meddai. Ar dy feic, boio! Roedden nhw wedi gyrru trwy strydoedd y brif ddinas am tua deg munud cyn i Elen sylweddoli beth oedd yn digwydd. Hei, ble ti'n mynd, bachan? Nage hewl Abertawe yw hon. Nib i, nid i Abertawe ar ôl gair i ni'n mynd, El. I ble de? I Blas Gwener, ar ôl llygaid yr haul, siwr iawn! tybed Alec, a gwasgu'r sbardun nes bod y Maserati'n llamu gan chwyrnu fel llew reibys.